Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Eluf jinġemgħu l-Belt Valletta l-Karnival. Eluf oħra il-Karnival ma jiċċelebrawhx il-Belt imma jiċċelebrawh fir-raħal tagħhom. Hekk jagħmlu n-Nadur u Ħal Għaxaq. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien li jġib il-ferħ tal-Karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. U f'dan iż-żmien kuntent kulħadd ikun. U dan hu ta' bilfors u bir-raġun. U jgħidu xjuħ u jgħidu tfal, viva l-jiem tal-Karnival.
Il-Karnival kien jissemma qabel ma ġew il-Kavallieri Malta, imma ma kellix taqsam maż-żufjett u x-xalar. Karnival kienet tfisser biss illi fir-Randan jew qabel jieklu affarijiet li s-soltu daqsxejn diffiċli jiekluhom għax jiswew il-flus. u kienu jniżlu fir-reġistri tagħhom il-konventi speċjalment l-isem ta' karnival imma jniżlu lista ta' ikel li kielu. Umbat meta ġew l-ordni, dawk ġebu maħam tradizzjonijiet ta' xalar u zufjett u u l-logħbiet fuq iż-żiemel u bis-swabel u dan, ġabu differenti mill-pajjiżi tal-Ewropa. U n-nies ħadu gost bihom u jarawhom u jimitawhom. U dawk qabdu l-art biex ngħidlek. U mbagħad sena wara sena u perjodu wara ieħor żviluppa f'dak li hu llum. Il-biċċa kbira tan-nies Malta u Għawdex Kienu jiċċelebraw il-karnival fuq l-art umoristiku jew imitattiv, għax il-karnival kif kulħadd jaf huwa imitazzjoni ta' dak li huwa akbar minna li soltu ma nissugrawx nimitawh jew nitħu bih jew inwaqqgħu ħaċċajt. Infatti, Kien hemm diversi każi fl-istorja tal-Karnival meta nqala' l-istorbju u l-inkwiet meta xi ħadd libes ta' xi qassis jew xi isqof u affarijiet bħal dawn. Imma kif niftakarhom jien, twilidt fl-1930, fl-irħula u fil-bliet fejn konna nsibu ruħna, jiena nista' ngħid għal Tas-Sliema wkoll jiġifieri, It-tfal il-biċċa kbira kienu jilbsu, imma jilbsu raċanċ u mbarazz u biċċiet ta' ċraret u purtiera u xi liżar fuq xkupa biex iġiesu fatat. Affarijiet li ma jiswewx flus. Imma t-tfal li kienu ta' familji li jistgħu jħallsu kienu jiggruppjawhom f'xi kumpaniji. tal-kostumi u mbagħad jaħduhom il-belt jipparteċipaw fid-defilé tal-karnival u mbagħad jiżfnu fil-pjazza quddiem il-palazz jew postijiet oħrajn. Imma l-irħula żviluppaw karnival għalihom skont fejn jinsabu. Il għaliex jekk raħalijat il-mosta ngħidu aħna, Id-drawwiet tal-Karnival tiegħu ma jkunx l-istess bħal dawk tal-Birgu li hu post ħdejn il-baħar. Infatti, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid għal kull raħal, imma ż-żmien ma jippermettix. Madankollu kien hemm irħula li t-triq prinċipali tagħhom ġeneralment ikun jisti jisimha triq il-kbira jew Sadarjali jew hekk. Kienu joħorġu jippassiġġaw libsin ta' xi ħaġa. Jien niftakar tas-Sliema ħafna tfal ilibsuhom ilbies magħmul ta' malajr, b'dak id-drapp li jużaw għal ġewwa ġol-ħwejjeġ, jiġifieri mhux drapp li jiswa l-flus, imma jleqq, drapp tal-inforra kien ikun. Ileqq u allura l-Karnival jagħti spirtu ta' pjaċir u ħaġa mhix tas-soltu. Imma sadattant, Jekk nitkellmu fuq il-postijiet ta' ħdejn il-baħar, bħal Birgu, l-Isla u Bormla u l-Belt, dawk kienu differenti mill-oħrajn il għaliex kienu jinżlu nies tal-art tal-baħar fuq l-art u jisfnu jkantaw fuq il-karnival u jqabblu affarijiet ta' malajr mhux bilfors kulħadd l-istess.
Wara kull karnival, it-timijiet eh, rispettivi li jaħdmu l-karrijiet eh, jingħaqdu jerġgħu jibdew jaraw jiddiskutu x'tema ħerġin eh, is-sena ta' wara. Ovvjament huma kien jintażel l-iskeċ finali jibda mill-ewwel ix-xogħol fuq il-karrijiet tal-Karnival. Ta' min ngħidu illi l-karru tal-Karnival magħmul minn ħafna elementi, fejn jidħol ħadid, jidħol kartapesta, jidħol mudellatura fuq it-tafal, żebgħa, injam, jiġifieri bażikament hemm ħafna fatturi li jagħmel il-karru Malti dak li hu li hu. Fih ħafna xogħol, Hemm min jieħu disa' xhur sħaħ, jiġifieri kif qed taraw bħalissa jkunu għaddejjin fl-aħħar mumenti tagħhom fejn ikunu qegħdin jammontawhom fuq it-trejlers u għalhekk ikunu qed jieħdu x-xogħol kollu li tkun għamilt fl-art li tkun bażikament qed tgħaqqdu biex ovvjament fil-ġimgħa tal-Karnival jitkawda kif ikun skeċċjat minn ħafna żmien qabel. Illum m'għadhomx bħal qabel. Illum it-teknoloġija minn ġewwa, hydraulics, muturi tal-elettriku, winċijiet u hekk, jiġifieri llum m'għadhomx kif konna narawhom l-antika ikollok paridej jiċċaqalqu u daqshekk. Illum il-ġurnata letteralment il-karijiet huma magħmulin b'ħafna rikkezzi fejn jitlu hydraulics u affarijiet oħra eh, biex ikollhom movimenti ħafna ħafna sbieħ. Ovvjament biex inkun onest, qatt ma minna survey kemm jieħdu sem nies fil-Karnival per se, biss kull kumpanija żgur illi jkunu 'l fuq minn 50 ruħ. Issa dawn il-50 ruħ jirduppjaw u jirtriplaw, il għaliex? Għax dak kulħadd iniżżel il-familja tiegħu, jiġifieri jekk ir-raġel qed iweldja, il-mara jew qiegħda ssajrilhom x'jieklu jew inkella tħilitu l-kostumi. It-tfal jew qegħdin inewlu u jisbaw il-karti per eżempju, jew ikunu qegħdin jagħmlu xi ħaġa oħra, jiġifieri, il-familja kollha tkun magħquda biex ikun hemm kwantità kbira ta' nies li jinvolvu f'kull karru u f'kull kumpanija ta' żfin. Temi fil-Karnival Malti huma miftuħun kollha ħlief għal affarijiet tal-Knisja fejn jidħlu sorijiet u affarijiet iktar sagri. Biss is-satira daħlet u daħlet sew, satira politika, satira fejn jidħlu kantanti, nies prominenti, jiġifieri bażikament Kulħadd jista' jagħmel dak li jrid u dak li jħoss fil-Karnival. Il-Karnival wasal biex jagħlaq 500 sena, jiġifieri li nafu żgur li hija l-iktar festa xiħa antika li teżisti fil-gżejjer Maltin. Jiġifieri l-Karnival hija tradizzjoni minn qabel il-Kavallieri li l-Karnival Huwa dak li hu llum ħa xejra kompletament differenti huwa karnival storbjuż, kulurit u spettakolari wkoll.
Il-karnival, il-beċċa kbira ta' żmien u mindu bidej beda jsir, dejjem spontanju kien. Ma kienx hemm regolamenti għal karnival, imma kien hemm regolamenti tal-pulizija biex ma jsirux ċerti affarijiet Il-bqija kulħadd kien jagħmel li jrid u li jogħġbu. Imma kien hemm min jinqabad mill-pulizija li qed jagħmel ħsara fil-proprjetà ta' ħaddieħor, iwaddbu affarijiet li jistgħu jweġġgħu. U mbagħad bdiet ukoll il-politika karrijiet bil-politikanti magħmulin tal-kartapesta bħala cartoons U dawk bdew jaqalgħu l-inkwiet ukoll għax in-nies ma kinux maturi fil-politika allura jkun ħaġa ta' xejn bi kbir u ġlied u qattgħuhom għal ħafna żmien. Issa qed jipprovaw idaħħluhom ftit ftit. Imma issa l-Karnival huwa organizzat uffiċjalment u kull sena jimprovjaw jagħmlu faċilitajiet għal min jipparteċipa. Imma sadattant Teddy Beckovitt, kemm fl-antik u kemm sas-snin ħamsin, il-karnival kien konsidrat bħala dnub. Il-Knisja dejjem kontra l-karnival, kollox dnub, għax jiżfnu, għax imorru, għax jilbsu l-maskra, għax jilbsu qasir u għax jimitaw lill-isqof u għax jimitaw lill-qassisin. Kollox dnub. Allura, Biex ma joqgħux fid-dnub, it-tfal kienu jibagħtuhom f'xi skola tas-sorijiet jew istitut biex joqogħdu hemmhekk waqt iż-żmien tal-Karnival, ma jipparteċipawx. Mhux biss, imma pereżempju Ħal Għaxaq, biex insemmi wieħed mill-irħula spontanji, Ilu għaż-żmien twil spontanju u jippassiġġaw fit-toroq u jilbsu l-maskri u jilbsu ta' kull ħaġa li jistgħu jilbsu. Imma kien ikun hemm xi familja jew tnejn illi kienu jagħmlu l-maskri, maskri għal wiċċ biss mhux maskri grotteski mill-kbar. U Kien ikollhom forma tal-konkrit jew tas-siment bil-forma tal-wiċċ. Il-wiċċ kien jista' jkun xi xitan jew ras ta' mewt jew xi ħaġa oħra. Jagħmluh bil-karta pesta meta jinxef. Jisbawhom u jbijawhom xi tliet soldi erba' ħamsa skont il-forma li jkunu. Anki it-tletti bliet, ġifir borma li jsew l-birgu, Kienu differenti mill-oħrajn f'affarijiet oħrajn, per eżempju, kienu jgħidu li jekk xi ħadd jilbes ta' xitan jew jilbes ta' xi mewt jew hekk, irid imur ħaż-Żabbar fl-ewwel Ħadd wara l-Karnival, Ħadd in-nies ngħidulu, biex ipattja d-dnubiet tiegħu u ta' ħaddieħor tal-Karnival. Araw ċerti nies kienu jmorru apposta ħaż-Żabbar. U mbagħad il-Birgu billi huma ħdej il-baħar, u anki kultant l-Isla u hekk, hemm rekords li dawn kienu l-aħħar ġurnata tal-Karnival, ikun it-Tlieta, kienu jagħmlu isu l-funeral tal-Karnival, kaxxa forma ta' tebut tal-kartun ta' xiex iridu u forma ta' skeletri għax se jmut il-Karnival u jkantaw spontanjament ukoll. U fl-aħħar jixħtu t-tebut artifiċjali fil-baħar biex b'hekk ikunu spiċċaw il-karnival tagħhom.
tal-karnival kienu jsiru diġà fi żmien il-kavallieri Tant hu veru li dan kien żmien fejn in-nisa setgħu jidħlu fl-auberges. Il-Gran Mastru Laskaris prova jneħħi l-permess biex jidħlu n-nisa u tant kien il-Kavallieri ħaduha bil-kbira li għamlu rewwixta biex iħallu n-nisa jidħlu u fil-fatt huma ħasbu li kien il-konfessur tal-Gran Mastru li kien qegħdilu f'rasu f'moħħu biex ma biex ma jħallihom biex ma jħallix in-nisa jidħlu u dan il-konfessur kien Ġiżwita u daw spiċċaw billi marru ġol-kunvent tal-Ġiżwiti farrkuh u l-Ġiżwiti kellhom jitilqu minn Malta. U mbagħad il-ballijiet tal-Karnival komplew ovvjament taħt l-Ingliżi. Issa taħt l-Ingliżi kellna fenomenu importanti. Bdew il-klabbs tal-qari u bdew il-gentlemen's clubs, il-klabbs tal-irġiel. L-ewwel li beda kien klabb Ingliż li kien il-Union Club. Il-Union Club li dak iż-żmien kien fl-Auberge, dak li huwa llum l-Auberge de Provence fejn hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija. Il-Maltin ma kinux jistgħu jidħlu f'dan il-klabb jew kien hemm ftit ħafna, rari li kienu jħallu Maltin ikunu membri ta' dan il-klabb. Allura l-Maltin bdew jiftħu il-klabbs tagħhom. U wieħed mill-klabbs li infetaħ kien hemm diversi, kien il-Każin Malti. Kien hemm ukoll il-Casino di San Giorgio, kien hemm ħafna, ħafna clubs. Issa f'dawn il-clubs bdew isiru ukoll il-ballijiet tal-Karnival, kif ukoll bdew isiru l-ballijiet tal-Karnival fil-Borża ta' Malta. Issa il-Borża infetħet fl-1848 taħt il-Gvernatur Richard Morrow Farrell, dan kien Gvernatur l-Irlandiż, Kattoliku Hu kien gvernatur li ma kienx militari, l-ewwel gvernatur anzi li ma kienx militari. Pratikament dawn il-ballijiet li jiena qed insemmi kienu ballijiet għan-nies għonja għaliex jekk inti kont membru tal-borża stajt tmur il-ballu tal-borża, jekk kont membru ta' klabb bħal Każin Malti, jiġifieri kellek ċertu livell soċjali fil, fis-soċjetà. Imma l-iktar ballu importanti li kien isir f'Malta kien il-ballu tal-Gvernatur. Il-ballu tal-Gvernatur kien isir nhar ta' Tnejn tal-Karnival. Kien ballu importanti ħafna li kien fejn kienu jiġu mistidnin l-iktar nies importanti ta' Malta, jiġifieri l-imħallfin, is-civil servants l-iktar importanti, nies ta' ċertu kalibru u wkoll l-uffizzjali Ingliżi, eċċetera. Kien mument fejn kienu jitħalltu ħafna soċjetà Maltija u Ingliża ta' ċertu livell u fejn kien ikun hemm Kien ikun hemm taħlita interessanti soċjali fuq livell però fuq livell ta', ta klassi iktar superjuri. Infatti dan il-ballu kien ikollu ħafna prominenza anki fil-gazzetti u ċertu gazzetti kienu jippubblikaw il-kostumi li kienu jilbsu n-nies u għandna gazzetti fejn hemm listi sħaħ ta' nies b'isimhom u kunjomhom u x'kostum kienu qegħdin jilbsu. Per eżempju, għandna l-Public Opinion ta' sbatax ta' Frar tal-1875 fejn jgħidilna li per eżempju Miss Testaferrata Abela dehret bħala Swiss Peasant, Missis Tia Ġus dehret bħala Spanish Lady, Missis Julia Emma Juice dehret bħala Folly u għandna dawn il-listi kollha twal fejn jiddiskrivu b'kelma jew tnejn il-kostumi li kienu jilbsu dawn in-nies. Dan kien dawn kienu ballijiet importanti ħafna għall-ogħla soċjetà ta' Malta. Però kien hemm ukoll il-ballijiet popolari Issa, il-ballijiet popolari kienu jsiru jew fil-bliet u l-irħula jiġifieri pereżempju fil-tlett ibliet aħna kellna karnivalijiet importanti ħafna fil-naħa ta' Cospicua imma wkoll l-iktar ballu popolari beda u l-iktar importanti beda wara l-bidu tas-seklu 20 fil Bħal fit-Teatru Rjal, ballijiet popolari kien hemm diġà fit-Teatru Manwel, li qabel ma nbena t-Teatru Rjal kienu jsejħulu t-Teatru Rjal. Imma t-Teatru Rjal li qegħdin ngħidu dak li kien f'Strada Rjali, kienu jsejħulha dak iż-żmien, Republic Street jiġifieri, kien ballu popolari fejn il-klassijiet kienu jitħalltu, siegħa in-nies iktar sinjuri kif ukoll in-nies inqas sinjuri imma li setgħu jħallsu l-biljett biex jidħlu. F'dawn il-ballijiet kien ikun hemm ħafna kompetizzjonijiet ta' kostumi. U mbagħad bdew ukoll il-kompetizzjonijiet tal-balli ta' ċertu żfin, pereżempju kompetizzjonijiet tal-valser jew kompetizzjonijiet tal-foxtrot, etc. eċċetera U kienu jingħataw premjiet interessanti ħafna, jiġifieri pereżempju arloġġ tad-deheb jew inkella frames, affarijiet importanti, ġifieri ma kinux rigali ta' kaf kaf, anzi rigali importanti ħafna. Fit-tletinijiet bdew jiżviluppaw ukoll it-talkies. Dawn it-talkies, jiġifieri dawn il, dawn is-cinemas, eh, kienu eh, ukoll postijiet fejn bedew isiru l-ballijiet tal-karnival. U għandna dawn il-ballijiet li jibdew eh, jitwessaw ma' Malta kollha, pereżempju, għandna il- il-Prince Theatre ta' Birkirkara, il-Metropole Theatre ta' Birkirkara, Trops Hall ta' Pawla, l-Orfeum tal-Gżira, jiġifieri l-gejti ta' Tas-Sliema, ġo dawn il-postijiet bdew isiru dawn il-ballijiet fejn ukoll kien ikun hemm u saħansitra kien ikun hemm il-buses li kienu jiġi trasport li kien pubbliku li kien jiġi organizzat biex in-nies meta jispiċċaw mill-ballu jistgħu jerġgħu jirritornaw id-dar. u kien ikun hemm il-ħin tal-karozzi tal-linja biex jerġgħu jmorru biex in-nies jistgħu jerġgħu jidħlu d-dar ħalli jinkoraġġuhom biex imorru fil-ballijiet anki f'postijiet diversi mhux jibqgħu fil-post fejn kienu jgħixu. Dawn il-ballijiet ukoll kienu karatterizzati b'ħafna żfin, kien daħal ħafna żfin mis-South America, jiġifieri kien qed daħal it-tango, tantu veru li kien il-Knisja kellha pożizzjoni Stramba fuq it-tango dak iż-żmien għax kien żfin li kien seduċenti ħafna li li kien kważi sesswali le sa ċertu pont. Kien hemm ukoll il-foxtrot, kien hemm ukoll it-two-step, kien hemm ħafna. Issa, il-ħaġa interessanti huwa dan, li fl-antik in-nisa kien ikollhom ktejjeb. Fejn kien ikollhom il-lista tal-isfin li sa jkun hemm dik is-serata. U mbagħad l-irġiel li kienu jridu jisfnu magħhom kienu jiktbu isimhom fuq dan il-ktejjeb biex pereżempju id-disa' iż-żifna numru disa' jiena is-sinjorina kienet taf li sa tisfinha mas-sur Tali, iż-żifna numru ħamsa sa tiżfina ma' Sur Tali u l-irġiel kienu jiġu jsaqsu jekk jistgħux jiżfnu żifna mas-Sinjorina, is-Sinjorina kienet toħroġ il-ktejjeb tagħha, kienet tara liema żifna hija hi tista' tiżfen għax ħadd ma stiedinha f'dik iż-żifna u tikteb l-isem tas-Sinjur. U dan kien ukoll mod biex in-nies jiltaqgħu u forsi jagħmlu ħbieb u forsi jispiċċaw billi jitgħarrsu u jiżżewġu, kien mod kif in-nies kienu jiltaqgħu wkoll. Ġifieri għandna dawk l-aspetti. Ovvjament dan qed nitkellem iktar fis-seklu, 19 u fil-bidu tas-seklu 20, għax imbagħad wara d-drawwiet bdew jibidlu. Ħaġa oħra li kienet interessanti kien ukoll l-orkestri. Għandna orkestri, pereżempju, ġo ċertu postijiet fejn il-mużiċisti Ingliżi tal-militar u l-mużiċisti Maltin jitħalltu u jdoqqu flimkien. Għandna ċertu ballijiet li kienu jiġu organizzati biss għall-militar Ingliżi, però kien ikun hemm ukoll postijiet fejn sia l-Ingliżi kif ukoll il-Maltin kienu jitħalltu. U verament waqt il-gwerra evidentement il-ballijiet kienu Twaqqfu almenu għal sentejn però huma l-ewwel ħaġa li raġgħet bdiet meta l-gwerra bdiet tikkalma Malta. Niftakru wkoll li għal ħafna żmien in-nies li kienu jidħlu fil-ballu fit-Teatru Rjal kellhom xort kellhom juru wiċċhom qabel ma jidħlu. Iżda meta kienu jidħlu kienu jilbsu l-maskra. Jiġifieri ħadd ma kien ikun jaf eżattament min huma. Infatti hemm poeżiji ironiċi u satiriċi li jitkellmu fuq il-fatt li l-sinjur jiżfen mas-seftur f'dawn il-ballijiet. Ballu ieħor li ma tantx saret riċerka fuqu kien il-ballijiet ta' filgħodu li kienu jsiru madwar id-dry docks. Kien ikun hemm il-ballu uffiċjali tad-dry docks fejn kienu jmorru l-fizzjali, fejn kienu jmorru in-nies li kienu jaħdmu dry docks ta' ċertu livell, eċetera. Però kien hemm ukoll il-ballijiet li kienu jsiru filgħodu fejn kienu jmorru in-nisa u l-irġiel ta' dak il-post. U jiena darba intervistajt sinjura ta' ċertu età li kienet daħqitni ħafna għax kienet irrakkontatli li n-nisa kienu jmorru f'dawn il-ballijiet u kienu jiżfnu mal-irġiel, ma' irġiel li ma kinux l-irġiel tagħhom, u dak iż-żmien ma tantx stajt tagħmilhom dawn l-affarijiet. Imma x'kienu jagħmlu? Kienet, peress li kienet iddoqq il-qanpiena tad-dry docks għax-shifts, kif iddoqq il-qanpiena, in-nisa kollha jitilqu d-dar.

il-kostumi, il-maskri, il-maskarati, il-kukkanja, il-qarċilla, l-isfilata, il-prinjolata. Taqta' nifsek tgħidhom daqs kemm għandna ikel, drawwiet u attivitajiet għal żmien il-Karnival. Apparti l-prinjolata għandna wkoll il-perlini. Perli żgħar, kollha kuluri, lewża fin-nofs u miksijin biz-zokkor. Dari, il-maskarati kienu jisuttaw lin-nies bil-perlini u t-tfal kienu jkantaw. Maskarat, tieni perlina, għax warajk għandek xadina, minflok waħda tieni tnejn, għax tiddobba xi daqtejn, ajma ħejn.